Helo, Lowri ydw i, a dw i yma i ddarllen stori gyda Dewin a Dotty. Dewch i ymuno. Mae Dewin newydd fod yn sôn am y tro aeth i helpu Alis i ailgylchu. Dyma stori Dewin a Dotty yn helpu i ailgylchu. Dwi'n mwynhau bwyta wy frecwas cyn mynd i'r cylch meithrin, medd Alice. Mae Alice yn helpu i glirio'r bwrdd ac yn mynd i roi popeth yn y bin sbwriel. Ond cyn i Alice i roi popeth yn y bin sbwriel, mae Dewin a Dodi yn cyrraedd. Bore da, Alice, meddai Dewin. Da iawn ti am helpu Mami a Mam i glirio'r bwrdd. Wyt ti wedi meddwl am ailgylchu cyn rhoi popeth yn y bin? Ailgylchu? meddai Alis. Beth ydy ailgylchu? Ailgylchu yw defnyddio rhywbeth fwy nag unwaith, medd Dewin. Mae'n bosib ailgylchu botel laeth a'i defnyddio i greu rhywbeth newydd, medd Dewin. Waw! medd Alice. Pa fath o bethau newydd? Mae dewin yn taflu'r sêr hud. Dyma sut wyt ti'n gallu ailgylchu potel laeth, medd Dewin. Gelli di greu pot i'r ardd, creu botel i rhoi dŵr i'r blodau neu greu pot dal pensiliau, medd Dewin. Waw! medd Alice. Dyna syniad da! Wff, wff! medd Dodi gan nodio'i phen. Mae'n bosib ailgyrchu bocs wyau i greu rhywbeth newydd, medd Dewin. Waw! medd Alis. Pa fath o bethau newydd? Mae Dewin yn taflu'r sêr hud. Dyma sut wyt ti'n gallu ailgyrchu bocs wyau, medd Dewin. Gallu greu gardd hadau, neu rhoi'r bocs yn yr ardd achos mae mwydod yn hoffi bwyta carfwrdd. medd Dewin. Neu gelli ti rhoi'r bocs wyau yn y bin a'i gylchu i greu bocsys wyau newydd! Waw! medd Alis. Dyna syniad da! Wwff! Wwff! medd Dodi gan nodio ei phen. Mae'n bosib ailgylchu gwastraff bwyd i'w wneud compost, medd Dewin. Beth yw compost? medd Alis. Mae compost yn dda i'r ardd, medd Dewin. Mae'n dda i'r pridd ac yn helpu'r planhigion dyfu. Ga i helpu rhoi pethau yn y biniau ailgylchu cywir os gweli di'n dda, Dewin? medd Alis. Wrth gwrs, medd Dewin. Mae'n bwysig gofalu am ein byd ni. Da iawn ti, Alis. Rwyt ti'n dda iawn am ailgylchu nawr, medd Dewin. Diolch, Dewin, medd Alis. Dwi am gadw'r bocs wyau er mwyn tyfu hadau. Amser mynd i'r cylch meithrin, Alis, medd Mami. Sut wyt ti'n mynd i'r cylch meithrin, Alis, medd Dewin. Dwi'n cerdded gyda Mami a Mam, medd Alis. Rhaid meddwl am sut ry'n ni'n teithio, medd Dewin. Mae cerdded neu feicio'n dda os wyt ti'n byw yn agos i'r cylch meithrin. Mae teithio ar y bws yn gallu bod yn hwyl hefyd. Bore da, Alis, medd Jac, arweinydd y cylch meithrin. Sut wyt ti heddiw? Da iawn diolch. Dwi wedi dysgu llawer iawn am ailgylchu. Dyma focs wyau gwag, medd Alice. Dwi am ailgylchu'r bocs wyau yma a thaflu hadau ynddo, medd Alice. Am syniad ardderchog, medd Jack. Mae Dewin yn taflu sêr hi dros y bocs wyau ac mae'r hadau yn tyfu. Waw! Diolch am i'n dysgu i ailgylchu Dewin a Dodi, medd pawb. Hwyl fawr tan ein antur nesaf! Wel dyna syniad da, defnyddio bocs wyau i dyfu llysiau! Beth am i chi gael tro? Welai chi cyn bo hir am stori arall. Hwyl fawr!